Et war eng Sendung vun den Emotiounen, Iwwerraschungen a Réckblécker. Net nëmmen huet den Télévie seng 25 Joer zu Lëtzebuerg gefeiert, ma et war och den Abschid vun zwee Piliere vum Télévie, op déi mer schonn zanter Joren ziele kënnen. D'Coordinatrice Diane Wünsch an d'Caroline Mart, wat vun der éischter Stonn un als Presentatrice dobäi ass. D'Wisuzava Kusmic huet deenen zwee bei de Preparatiounen iwwert d'Schëller gekuckt a si bei hirer allerleschter Télévies-Sendung begleet.
Et ass déi eng oder aner Tréinche gefloss bei der grousser Finall vum Télévie e Samschdeg. Besonnesch fir dës zwou Damme war et en emotionale Moment. Vun Häerze Merci fir ären onermiddlechen Asaz, dass der ëmmer dobäi waart mat Häerz. Fir si geet d'Kapitel Télévie op en Enn. Fir d'lescht Kéier stoung d'Caroline Mart fir dës Marathonsendung virun der Kamera. Ech hunn et wierklech genoss an och ganz bewosst genoss, well ech ebe wousst, dass et dee leschte war. An och d'Yann Wünsch geet an déi wuelverdéngte Pensioun an iwwerléisst geschwënn der Nofolleg d'Koordinatioun vum Télévie. War eng wonnerschéin Emissioun, also méi schéin hätt meng lescht Emissioun net kënne sinn. Wéi hunn si dës speziell Editioun erlieft? A wéi eng Aarbecht stëcht hannert dësem grousse Moment? Euro! Mir kucken zréck op déi lescht Wochen an op 25 Joer Solidaritéit.
Dräi, zwee, eent an lass! Voilà, an do gesi mer et, eis 25. Den 21 November 2025 an der rtl City. TDW Editioun 2026 ass lancéiert, net wéi gewinnt mat Käerzen, mee mat enger grousser 25 fir de Gebuertsdag ze feieren. Dat muss jo alles e bëssen erëm opgefrëscht ginn no 25 Joer. Ech mengen. Do mussen nei Ideen erakommen an ech mengen, et ass e wonnerschéint Resultat fir 25 Joer Télévie hei zu Lëtzebuerg. D'Diane Wünsch koordinéiert den Télévie zanter 11 Joer. Eng laang Zäit, an där hatt enk Relatiounen opgebaut huet, souwuel zu de villen treie Benevollen, wéi och zu de Betraffenen an hire Famillen. Hues richteg gekämpft Meedchen, ne? Ech si sou glécklech. Ech och.
Bei de Lancementer jiddereen erëm ze gesinn, wier fir d'Yann all Kéiers op en Neits en emotionale Moment. Ma et ass e Rendez-vous, deen an noer Zukunft eng aner Persoun a senger Plaz wäert iwwerhuelen. Ka sinn, datt ech d'nächst Joer nach mat lancéieren, awer dann natierlech mat enger anerer Persoun u menger Säit, déi deen nächsten Télévie, déi nächst Sendung dann am Joer 27 mécht. Et fillt sech am Fong geholl gutt un, well ech fannen, et ass einfach e Moment, wou da kënnt, wou s de engem anere solls d'Chance ginn, fir et dann anescht ze maachen. op een et besser mécht. Ech fannen all Cent zielt an dofir et ass un der Zäit mengen ech datt eng aner Persoun kënnt. Fir d'Diane bedeiten d'Lancementer vun den Télévie-Editiounen virun allem eng Saach. Et ass eng grouss Freed, datt Leit gesinn, hei mir kënnen erëm ufänken, mir kënnen erëm Sue sammelen, mir kënnen endlech erëm schaffen. Geschafft a Sue gesammelt gouf an de leschte 25 Joer nawell vill. 321.000 Euro!
1989 ass den Télévie an der Belsch an d'Liewe geruff ginn. 2001 huet sech mat der Fondatioun Kiwanis och Lëtzebuerg der Aktioun ugeschloss. Luxembourg, villmols merci, c'était super Luxembourg. 2002 war dunn déi éischt Sendung op rtl Tëlee an zanterhier konnten hei am Land méi wéi 32 Milliounen Euro fir d'Kriibsfuerschung gesammelt ginn. Déi éischt Millioun ass schonn am Joer 2004 geknackt ginn. Et moi j'ai envie de dire une chose Philippe, j'ai envie de dire merci.
2022 war den absolute Rekord erreecht wéi de Compteur fir zweet Kéier zwou Millioune Grenz iwwerschratt huet. Iwwert all déi Joeren hunn och ëmmer nees prominent Gesiichter d'Leit dozou motivéiert ze spenden. Télévie Centre de Promesse, Bonsoir. An mir hu ganz vill Betraffener kenne geléiert, eenzel Schicksaler, Ablécker an de schwéiere Kampf géint de Kriibs. An dunn hat ech eng Kéier esou gemaach, ech dee ganzen. Ganz vill Hoer a mengem Grapp, ech si bei d'Mamm erschrak gelaf, Mamm, ech verléieren Hoer! An dat war ganz schrecklech fir mech. D'Resultat kann eng Kéier schlecht sinn an gutt sinn, a wann dann eng schlecht Noriicht kënnt, dat ass net grad encouragéierend. Deen éischten Dag hunn ech gesot, Wat maachen ech hei? Wat geschitt elo mat mär? Ee Baxter, zwee Baxter, dräi Baxter. Ech kucken déi aner Leit ronderëm. Ech do, Wat maachen ech hei? Nee.
An de 25 Joer ass villes geschitt. D'Fuerschung huet grouss Schrëtt no vir gemaach. An deem Joer, dat ass eng kuerz Zäit, si 17 nei Medikamenter Erauskomm géint de Kriibs. Ma och d'Televiesendung selwer huet eng Rei Ännerungen duerchlieft, de Studio, de Look, de Logo an d'Coordinatricen. Ma eng Konstant bleift, d'Caroline Mart. E ganz, ganz décke Merci, well dat, wat mer elo gläich ukënnege kënnen, dat ass dank Ärer geschitt a mir kënne wierklech houfreg drop sinn. An heibannen an dobaussen, och am Studio, ass d'Ambiance wéi ëmmer net just waarm, mee si ass extrem waarmhäerzeg. Vun der éischter Stonn un féiert d'RTL-Journalistin d'Spectateuren duerch d'Télévie-Sendung.
Voilà, an domadder geet e laange Marathon fir den Télévie 2005 op en Enn. E laange Marathon, deen x-Stonnen gedauert huet hei am Studio. Caroline, geet et nach, ja? Jo, jo, also ech spieren, deet een scho, mee et weess jo, firwat een et mécht. An dann ass een houfreg drop. Richteg. Wann ech elo d'Biller kucken, ech sinn awer zéi, jo, well ech hunn mat e puer Partner geschafft gehat. Ugefaange mam Felix Eischen, den Dan ass ee Jor ragesprungen, den Olivier jo. Véierels Jorhonnert an dass an dass ëmmer nach d'selwecht, dass wierklech den Rop an Ro vun de Gefiller, elo zum Beispill de Steve Schmit do ze gesinn, dat ass eppes, dat wäert ni fortgoen, dee Wéi an dee Verloscht. Dat ass leider jo och den Télévie. Awer och dat Gefill vu mir maachen dat alleguerten zesummen, dat Aussergewéinlecht, dat bleift. Ech denke wierklech un de Fortschrëtt. Datt een einfach gesäit, datt do quasi Quantespréng gemaach gi konnten, an och mat der Hoffnung, datt Kriibszorten, déi nach quasi en Doudesuerteel waren, kënnen geheelt oder op d'mannst gestoppt ginn, gelieft gi wéi eng chronesch Kränkt. An och dat, wat déi Progrèsen, déi mat de Kanner gemaach goufen, dat ass einfach genial. Firwat net en Interview opsplécken? Dat ass vum Rhythmus, mengen ech, e bëssen. Eng vun de leschte Reunioune virun der Télévie-Sendung. De Contenu an Oflaf vun der Emissioun gi beschwat. Maache mer dat esou laang, elo ännere mer dat net. Zil wier et virun allem, d'Leit dobaussen ze beréieren an däitlech ze maachen, firwat et esou wichteg ass ze spenden, erkläert d'Caroline. Gläichzäiteg wier een awer och vis-à-vis vun de Betraffenen an der Flicht. Et wéilt een hinnen Zäit ginn, hinnen nolauschteren an och d'Benevole valoriséieren. Et sinn en Deel technesch Saachen, déi ze regele sinn. Mee dat ass nëmmen een Deel. Dat Mënschlecht, dat Emotionaalt ass grad esou wichteg. Mir sinn e wierklech gutt agespillten Team a jiddweree mécht dat och aus där selwechter Motivatioun eraus. An dat ass immens, jo, dat ass eppes, wat een och, wat, wat. Wat waarm hält, also deet wierklech gutt.
Et wier een eng grouss Télévie-Famill, déi Patienten, Dokteren, Famillen, Benevollen an d'RTL-Produktioun matenee verbënnt. Kaum ewechzedenken aus dëser Famill ass d'Diane Wünsch. Ee Stack méi déif si mir beim Diane am Büro. Viru ronn 11 Joer huet hatt d'Decisioun geholl, Sech op de Poste vun der Télévie-Coordinatrice ze mellen. Ass am Fong all eng schéi Geschicht. Ech souz am Auto an ech hunn déi Annonce héieren um Radio an ech hu bei mir geduecht, Jan, dat doten ass et. Dat doten ass dat, wat s de wëlls maachen, well ech scho laang wollt eppes am Bénévolat maachen, obschonn dat hei jo elo e Full-Time-Job ass. An ech hu mech gemellt an ech war immens frou, datt ech déi Plaz kritt hunn. Dat ass einfach, du spiers dat an ech hunn et gespuert. Du wëlls eppes änneren an dengem Liewen an 't ass dat Schéinst, wat ech bis elo a mengem Liewe konnt maachen. De Gros vun der Aarbecht leeft am Hannergrond of. E ganzt Joer schafft d'Diane op de grousse Moment hin, wann an der Télévie-Sendung de finale Compteur annoncéiert gëtt. Bis dohin gëllt et ze organiséieren, sech ëm d'Gadgete këmmeren, d'Finanzen an d'Promesse de dons am A behalen an administrativ Aufgaben. Meng Haaptaarbecht ass am Fong geholl d'Leit ze motivéieren, Dats eppes maache fir den Télévie. Dat heescht du muss kucken gutt Kontakter ze hunn, deng Zentren ze motivéieren an da fält esou villes un. Also dat geet vun bis. Du muss déi Empathie och fir déi Leit hunn. Dat heescht du däerfs och net fäerten e Mënsch unzepaken an e Léift drécken an dat ass esou wichteg dee Kontakt. mat där Persoun, déi och wierklech krank ass. Du muss wierklech frou mat de Leit sinn an ech si ganz frou mat de Leit. Et wier eng Aarbecht, déi engem vill géif zréckginn, esou d'Jeanne. Ech huele meng Kraaft am Fong geholl aus all deene ville flotten Iddien, déi déi Benevollen op d'Tapéit bréngen. Déi hunn eng Energie, déi wëlle matmaachen. An dann d'Dammen, déi heekelen, déi bitzen, déi Wäffelcher baken. An, an, an, an déi Leit, déi motivéieren dech all Dag fir eppes ze maachen. An déi Motivatioun ass besonnesch an engem Centre de Promesse scho ganz laang ze spieren. Mir maachen äis mam Diane op de Wee op Rolleng an der Gemeng Péiteng. Gudden Owend! Moien Joseph!
Ah, moien Diane, wéi ass et? Gutt, a bei dech? Jo, jo, ëmmer gutt, ëmmer gutt, hä? D'Josette Conzemius dierft ville Leit scho bekannt sinn. Si ass déi dreiwend Kraaft hannert dem Télévie Rodange, dem eenzege permanenten Centre de Promesse. Zanter 25 Joer engagéieren d'Veräiner sech hei an organiséieren Aktivitéiten zugonschte vum Télévie, esou wéi dëse Krimidinner. D'Madame Potofski ass. Dout!
D'Josette selwer ass schonn zanter 23 Joer dobäi. Majo, déi fillen sech u wéi wann et gëschter wär mer ugefaangen hätten. Hu mat un zwar méi kleng ugefaangen, mee elo gëtt dat, ass dat ëmmer méi grouss ginn. Duerfir hu mer och eng asbl gemaach, déi heescht Fir en gudden Zweck Gemeng Péiteng an déi organiséieren all Joer den Télévie. D'nächst Joer feiere mer 25 Joer. Franz René, Télévie Rodange. Ech fanne fir esou eng Saach muss a soll ee sech engagéieren. An esoulaang wéi ech eng staark Ekipp hannendrun hunn, dat changéiert jo ëmmer, datt mol anerer bäikommen an fält erëm ewech, esoulaang wéi dat geet, soll een dat maachen. Ech mengen, et ass eng wichteg Saach, et ass net fir elo ze lappen do dranner, mä mussen nach vill maachen. Also ech fannen ëmmer erëm all Joers Fantastesch wat hatt mécht an seet mer elo schonn, elo sinn ech, gëtt mäin eeleft Joer, seet d'Mama, Diane ech halen op, ech halen op an dann dat Joer drop seet erëm, ah nee, nee, nee, ech hale gewass op. Hatt huet eng Energie an et huet natierlech och ganz gutt Leit hanneru sech a wann d'Josette rifft, da kommen s'all. Villmools Merci fir ären Asaz fir esou Leit. Déi brauch eist Lëtzebuerger Land! Bravo! An d'Zil ass kloer, de gesammelte Montant vum leschte Joer soll iwwertraff ginn. Ah, dee muss méi si wéi d'lescht Joer, hä? D'lescht Joer waren et 125.424, also muss e bëssi méi sinn. Mee gëtt awer méi schwéier, fir dohinner ze kommen. A vläicht ass et genee dat, wat den Télévie no 25 Joer ausmécht, ëmmer erëm e Stéck méi wäit goen, fir Fuerschung fir d'Betraffener. An och dës Kéier sinn nees eng Rei déck Schecken erakomm. A sou kënne mir, d'Caroline Mart an d'Diane Wünsch, no bal dräi Stonne Live-Sendung mat engem schéine Schlussmontant an d'Pensioun schécken. Jo, et ass eriwwer. An et si sou vill Gedanken, déi mer duerch de Kapp ginn, wéi mer elo do laanscht gaange sinn. Jo, si wäerte jo dorunner denken an si wäerten heirunner denken. Elo bass, sinn ech am Fong alt schonn an de Gedanken fir déi nächst Emissioun. Mee et geet mer gutt, et geet mer gutt. Ech si frou, datt mer esou e schéine Montant hunn.
Ech denken, datt een och houfreg ka sinn op dat, wat mer opgebaut hunn. Ech hunn immens vill geléiert, ganz vill Leit kenne geléiert an da kënnt eeben elo an eppes Neits.
Ma och wann et fir si hei eriwwer ass, Den Télévie geet weider, gedroe vun enger ganzer Communautéit, déi zesummenhält, well et gëllt och weiderhin de Sproch, All Euro zielt an all Engagement mécht een Ënnerscheed.